Men Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy işgäri Nurgözel Saparowa. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Mertler Watany beýgeltýär atly kitabynda türkmen halkynyň milli oýunlary, halkymyzyň medeni mirasy barada gymmatly pikirlerini aýdýar. Gahryman Arkadagymyz bu Diýaryň goýnundaky gözelliklere, taryhyň, topragyň ýüzüne keşdelýän yzlaryny, halkymyzyň baý ruhy mirasyny öwrenip, has çuňňur göz ýetirmek bolýar diýip belläp geçýär. Şu dürdäne setirlerden ugur alyp, häzirki wagtda halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy mirasyny ylymda töwerekleýin öwrenýäs. Halkymyzyň ruhy mirasynyň, edebi mirasynyň agramly bölegi hem türkmen halk döredijilik eserleri bolup durýar. Türkmen halk döredijilik eserleriniň içinde milli oýunlar häzirki wagtda öz gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýanlygy bilen, mazmun baýlygy bilen üns çekýär. Milli oýunlaryň gadymylygyny, olaryň mazmun taýdan baýlygyny bulary içgin öwrenmek arkaly göz ýetirip bolýar. Milli oýunlar özüniň mazmuny boýunça, ýerine ýetiriliş aýratynlygy boýunça çagalara, uly adamlara, gelin-gyzlara tarapyndan ýerine ýetirilýänligi tarapdan özara toparlara bölünýär. Türkmen milli oýunlarynyň aglaba bölegi çagalar tarapyndan ýerine ýetirilýän gadymy oýunlardan ybarat. Çaga oýunlarynyň örän köp görnüşlerine bellige almak bolýar. Gadymy milli oýunlaryň hatarynda çagalara degişli oýunlaryň içinde aýterek-günterek oýnuny, elek-çelek, ogur-ogur, çopan bilen möjek oýnuny, ýene-de birnäçe oýunlary bellemek bolar. Bu oýunlar özüniň oýnalyşy boýunça-da häzirki wagtda iň bir gadymy görnüşini saklap gelýän milli oýunlaryň hatarynda durýar. Bu oýunlaryň ählisi çagalary beden taýdan sagdynlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde-de olaryň akyl taýdan, aň taýdan kämil ösmeklerini ýola goýýar. Şeýle hili oýunlaryň hatarynda ogur-ogur oýnuny hem agzamak bolar. Bu oýny oýnanda çagalar tegelenişip hatarlanyp durýarlar, öz aralarynda bije atmak arkaly möjegi saýlaýarlar. Beýleki çagalar hatarlanyp möjegiň daşyndan aýlanmaga başlaýarlar. Möjek bolsa ortada uklap ýatýar hem-de golaýlaşan çagany tutmana synanyşýar. Ynha şular ýaly tertipde oýnalýan oýnuň dogamynda möjegiň eli haýsy çaga degse, şol çaga ikilenç möjek bolýar, möjek bolsa beýleki çagalaryň hataryna goşulýar. Şu tertipde oýnalýan milli oýunda-da çagalaryň hem çalasynlygy, beden taýdan berk ösmekleri ýola goýulýar, ikinji bir tarapdan bolsa çagalarda üşüklilik, hüşgär bolmaklyk ýaly duýgular ösdürilýär. Şunuň ýaly milli oýunlaryň hatarynda çopan bilen möjek oýnunam agzamak bolar. Ynha, bul milli oýunam çagalaryň arasynda adatça bolşy ýaly bije atyşmak arkaly, ýagny bije atyşanlaryny-da sanawaç sanap, kimiň möjek bolmalydygy, kimiň çopan bolmalydygy a beýleki çagalaryň bolsa goýun bolmalydygy anyklaşdyrylýar. Çagalar möjegi saýlandan soňra çopany saýlaýarlar, çopanyň yzynda beýleki çagalar goýnuň keşbini janlandyrmak arkaly hatar tutup durýarlar. Möjek bolsa çopanyň garşysyna gelip etek-etek almam bar diýip aýtýar. Çopan onuň yzyna sanawajy sanamak arkaly süri-süri goýnum bar diýip jogap berýär. Alma bilen goýun çalşaly diýen ýagdaýynda Çopan ýok diýip garşylyk görkezýär. Şunuň bilenem oýun başlanýar. Möjek goýunlardan çopanyň rugsady bolmazdan almaga synanyşýar. Goýnuň keşbini janlandyrýan çagalar gaçýarlar. Möjek kowalaýar. Şular ýaly gyzgalaňly görnüşde gurnalýan oýun, elbetde, çagalaryň arasynda beden işjeňligini, akyl işjeňligini ýola goýýar. Türkmen milli oýunlarynyň ählisinde görşümiz ýaly sanawaçlar sanalýar. Şonuň üçin hem sanawaçlar häzir türkmen halk döredijiliginde aýratyn bir uly görnüş hökmünde öwrenilýär. Türkmen halk döredijilik eserleriniň düzümindäki sanawaçlary öwrenmekde belli alymlar, akademik Baýmuhammet Garryýew, Sähragül Annanurowa, Amanmyrat Baýmyradow birnäçe degerli işleri alyp bardylar. Sanawaçlar halk arasyndan toplap, golýazma çeşmeler esasynda öwrenip, ol barada ýörite kitaplary neşir etdirdiler. Şol kitaplaryň hatarynda Ýedi genim, ýedi ýyldyz atly kitap ynha, çaga sanawaçlarynyň agramly bölegini öz içine alýar. Şol sanawaçlaryň içinde çagalaryň oýna başlamazdan öň aýdyşýan sanawaçlary, oýnuň dowamynda aýdylýan sanawaçlar, şeýle-de oýun oýnamazdan boş wagtlary aýdyşylýan sanawaçlar mazmun boýunça toparlara bölünip, düýpli öwrenildi. Çagalar oýna başlamazdan kimiň haýsy keşbi janlandyrmalydygyny özara biji arkaly anyklaýarlar. Şonda biji atylanda aýdylýan sanawaçlar bar. Bu sanawaçlar, ynha, birini mysal getirsek, Ekem, ekem, arpa ekem, Ýola çykam, gözüm dikem, Gyzyl towuk, gyrma towuk, Şyňňyr dowuk, çek aýak. Ynha, şu ýerde çagalar şular ýaly sanawaçlary sanamak arkaly oýnuň dowamynda Haýsy çaganyň haýsy keşbi janlandyrmalydygyny anyklaşdyrýarlar. Çekaýak diýen ýagdaýynda çagalar kä halatlarda tegelenşip durýarlar, kä halatlarda tegelenşip oturýarlar hem-de sanawaçlary aýtmak arkaly barmajyklary bilen biri-birlerini görkezýärler. Haýsy çaganyň deňinde çekaýak diýen jümle aýdylan ýagdaýynda şol çaga topardan çykarylýar hem-de onuň ýerine ýetirmeli keşbi özüne mälim edilýär. Şular ýaly tertipde birnäçe sanawaçlar aýdylýar. Ynha, aşyk oýny. Häzirki wagtda-da çagalaryň arasynda iň bir halanyp oýnalýan oýunlaryň biri. Örän ir döwürlerden gözbaş alyp gaýtýar. Biz halk döredijilik eserlerimizi öwrenimizde, ynha, ertekileriň, rowaýatlaryň, ýa bolmasa eposlaryň düzüminde belli-belli mazmunly böleklere ýetenimizde aşyk oýny bilen baglanyşykly wakalaryň üstünden gelýäs. Mysal üçin, halk ýörüjiliginiň erteki görnüşinde Böwenjik ertekisinde Böwenjik ýol bilen barýarka aşyk oýnap ýören oglanlaryň üstünden bardy diýip aýdylýan ýerlerine gabat gelýäs. Böwenjik ertekisiniň özem örän gadymy erteki, ynha şul ertekiniň düzüminde-de Aşyk oýnunyň agzalmagy bu oýnuňam örän gadymylygyny aňladýar. Şu aşyk oýnunyň oýnalyşy bilen baglanyşykly hem çagalaryň arasynda birnäçe sanawaçlar döredilipdir. Mysal üçin, aşyk oýny oýnalanda, bu oýnuňam özboluşly talaplary bolupdyr, ýagny oýna gatnaşýan çagalar her bir çaganyň, ýagny oýna gatnaşyjynyň aşygynyň bäşden az bolmazlygyny talap edipdirler. Ynha, şol gadymy aşyk oýny bilen baglanyşykly hem çagalaryň arasynda birnäçe sanawaçlar döräpdir. Şol sanawaçlaryň içinde çagalaryň aşyk oýnuny has gowy görüp oýnaýandyklaryny bilmek bolýar. Aşyk oýnasaň, ozarsyň, top oýnasaň, tozarsyň. Çil oýnasaň çilersiň, haýsy oýna döz gelersiň? Ynha, şu sanawaçam örän gadymy sanawaçlaryň biri çagalaryň birnäçe milli oýunlaryndan habar berýär. Çagalaryň milli oýunlary bilen baglanyşykly ýüze çykan sanawaçlaram mazmuny boýunça örän giň. Şol sanawaçlarda dürli temalar gozgalýar. Mysal üçin, asman jisimleri bilen baglanyşykly sanawaçlara duş gelmek bolýar. Mysal üçin, ak at, boz at, iki ýyldyz. Demirgazyk ýeke ýyldyz, Ýedi genim ýedi ýyldyz, Ýedi göçer ýedi gonar, Sanasaň sogap bolar. Ynha şu sanawaç hem örän gadymy sanawaçlaryň biri. Şu sanawajy okan wagtyňda-da ene-atalaryň milli oýunlary ir döwürlerde-de okuw-terbiýeçilik işleri bilen berk baglanyşykly alyp barandyklaryny bilmek bolýar. Ýagny şu sanawaçyň üsti bilen çagalar daş-töwerek, tebigat baradaky bilimlerini artdyrypdyrlar, asman jisimleri bilen tanşypdyrlar. Demirgazyk ýeke ýyldyz diýen jümlede çagalaryň dogrudan hem älem giňişliginde demirgazyk ýyldyzynyň beýleki asman jisimlerinden tapawutlanyp, ýiti şöhle saçýandygyny bilipdirler. Älem giňişliginde demirgazyk ýyldyzynyň ornundan üýtgemän şol bir ýerinde durýandygyny hem-de ir döwürlerde kerwenler bilen ýola çykylan ýagdaýynda ata-babalarymyzyň demirgazyk ýyllygyndan ugur alýandygyny, şular ýaly düşünjeleri ir ýaşdan çagalara öwredilendigini bilmek bolýar. Ýa bolmasa, Ýedi genim, ýedi ýyldyz, ýedi gonar, ýedi göçer diýen jümlede asman giňişliginde ýedigen ýyldyzynyň ýedi sany ýyldyzdan ybaratdygyny, onuňam öz tusagynyň daşynda aýlanýandygyny, ýagny Älemiň hereketi boýunça şol ýyldyzlar toparynyň hereketde bolýandygyny, çagalaryň üns merkezinde bolandygyny bilmek bolýar. Ynha, şular ýaly sanawaçlar çagalary diňe bir beden taýdan däl, eýsem, akyl taýdan kämilleşdiripdir. Bir tarapdan tebigat hadysalary, asman jisimleri, daş-töwerek bilen tanyşdyrýan bolsa, ikinji bir tarapdan ýönekeý matematika boýunça ir ýaşdan çagalara başlangyç düşünjäni beripdir. Şu sanawaçlaryň üsti bilen çagalar sanamaklygy öwrenipdirler, tebigat barada başlangyç bilimleri alypdyrlar. Şular ýaly mazmun tapawudy boýunça ýene-de birnäçe sanawaçlary bellemek bolar, şolaryň hatarynda taraplary öwretýän sanawaçlar hem duş gelýär. Mysal üçin, Gündogary alaň, Günbatary alaň, Ilerisi alaň, Gaýrasy alaň, Kim-de bolsa şu ortada orta açyp, Ynha, şu sanawaç hem örän gadymy sanawaç, çagalar oýun oýnan mahalynda oýnuň dogamynda aýdylan sanawaçlaryň biri. Ýagny gizlenmişek oýny oýnalanda, çaga gözüni baglap duran halatynda şu sanawaçy ýerine ýetirýär. Beýleki çagalar sanawaç dynandan soňra oýny dowam etdirýärler. Şu sanawaçyň düzüminde Gündogary alaň, Günbatary alaň diýen ýa jümlede eýýäm çagalaryň taraplary öwrenýändigini, ilerisi alaň, gaýrasy alaň diýen jümlede-de ileri gadymy türkmen dilinde-de häzirki wagtda-da dilimizde işjeň ulanylýar, günorta tarapy aňlatýar. Gaýra bolsa ileriniň garşysy demirgazyk tarapy aňlatýar. Ynha şu sanawaçyň üsti bilen çagalar älem giňişliginiň taraplaryny, dört tarapy öwrenýärler. Bu bolsa çagalaryň şu milli oýnuň dogamynda hemişe oýun oýnan mahallarynda akyl taýdan kämilleşýändiklerini görkezýär. Milli oýunlar bilen baglanyşykly ýüze çykan sanawaçlarda zähmet terbiýesi hem öňe sürülýär. Mysal üçin, Böküşeli, böküşeli, sary gawun ekişeli, sary gawun bişipdir, sapagyndan düşüpdir. Ynha, şeýle sanawaçlaram çagalaryň oýun oýnan pursatlarynda aýdylan sanawaçlaryň biri. Halk arasyndan toplanyp sanawaçlaryň hatarynda ýörite ýygyndylara salnan belli sanawaçlaryň biri. Şu sanawaçyň düzüminde hem çagalaryň bir ekerançylyk kesp-käri bilen tanyşdyrylýandygy, ýagny olara ýaşlykdan zähmet terbiýesiniň berilýändigini bilmek bolýar. Türkmen milli oýunlary bilen, çaga oýunlary bilen ýüze çykan sanawaçlaryň hatarynda käbir sanawaçlar çagalaryň ir ýaşdan pikirlenişini ösdürmek maksady bilen düzülipdir. Şu sanawaçlaryň hatarynda, mysal üçin, sorag-jogap görnüşinde aýdylýan sanawaçlary bellemek bolar. Olardan ha çagalaryň biri beýleki çaga sorag berýär, Daşa gurt düşse näme bilen aýyrmaly? A beýleki çaga jogap berýär, Düýäniň şahy bilen. Düýäniňem bir şahy bolarmy? Daşa-da bir gurt düşermi? Ynha, şular ýaly tertipde sorag-jogap görnüşinde aýdylýan sanawaçlar, elbetde, çagalarda pikirleniş ukybyny ösdürmekde örän ähmiýetli bolup durýar. Mysal üçin, pikirlenişiňi ösdürmekde aýdylan sanawaçlaryň hatarynda Guşda süýt ýok, ýylkyda öt ýok, Derýa gapak ýok, asmana direg ýok, Guma ölçeg ýok, suwuň gaýmagy ýok, Ýorganyň ýeňi ýok, ýumurtgada tiken ýok. Ynha, şular ýaly görnüşde aýdylýan sanawaçlar çagalaryň pikirlenişini ösdürmekde örän ähmiýetli bolup durýar. Şu sanawaçyň düzüminde çagalar daş-töwerek, tebigat barada düýpli pikirlenýärler. Ýagny dogrudanam Guşuň süýdi ýok diýen jümle çaganyň ünsüni özüne çekýär. Guşuň süýdi ýok diýen jümle, elbetde, türkmen halk ertekilerine-de duş gelýär. Ýagny ertekileri okan halatyňda Baş gahryman nähilidir guşuň süýdüni gözlemek üçin ýola rowana bolýan halatlaryna gabat gelmek bolýar. Ýagny şeýle hili wakalar elbetde ertekide şertli ulanylýar, ýagny adam arzuwlarynyň çäginiň ýokdugyny düşündirmekde guşuň süýdi jümlesi ulanylýar. Ynha şu guşuň süýdi jümlesiniň çaga sanawaçlarynyň düzümine-de goşulmagy çagalar şu sanawaçlary aýdan halatynda halk ertekilerinem düýpli öwrenmeli bolýarlar. Bu sanawaçlaryň ähmiýeti umuman çagalaryň pikirlenişini artdyrmak bolup durýar. Çagalar oýun oýnan halatynda şular ýaly sanawaçlary aýdyp hem beden taýdan, hem akyl taýdan kämil ösüp kemala gelýärler. Pikirlenişiň artdyrmakda ähmiýeti uly bolan sanawaçlaryň hatarynda Hapyz agam, Ahmet agam, bilezik ýaly birnäçe sanawaçlary ýatlap geçmek bolar. Mysal üçin, Ahmet agam sanawaçynda Ahmet agam öýdemi, öýde bolsa daş çyksyn, egri taýak dullamy, dulla bolsa daş çyksyn, egri taýak kowmaga akja goýun ýaraşar, akja goýun iýmäge gury selin ýaraşar, gury selin üstüne Ahmet agam ýaraşar, Ahmet agam öňüne ýagly çörek ýaraşar, ýagly çörek ýapmaga akja gelin ýaraşar, akja gelin eline akja bäbek ýaraşar, akja bäbek öňüne akja okara ýaraşar, akja okara içine akja gatyk ýaraşar, akja gatyk içmäne akja çemçe ýaraşar, akja çemçe salmaga akja torba ýaraşar, akja torba asmaga Ahmet agam ýaraşar, Ahmet agam oturmaga akja keçe ýaraşar, Ynha şu tertipde aýdylýan sanawaçlar örän kän, olaryň düzümi, gurluşy meňzeşrägem bolsa, mazmun boýunça tapawutlanýarlar. Şeýle-de, bu sanawaçlaryň düzüminde durmuşy temalar gozgalýar. Çagalar gündelik durmuşda, öý işlerinde ýa bolmasa daş-töwerekde uly adamlara syn eden mahalynda görýän wakalaryny, hadysalaryny gysgajyk bentlere salyp aýtmagy, sanawaç görnüşinde aýtmagy olarda döredijilik ukybynyň ir ýaşdan başlangyjy bolup durýar. Umuman, türkmen milli oýunlarynyň hatarynda çaga oýunlary özüniň görnüşiniň örän köplügi bilen tapawutlanýar. Şeýle-de çaga oýunlarynyň esasy aýratynlygy olaryň düzüminde dürli mazmunly sanawaçlaryň bolmagy, şol sanawaçlaryňam dürli temalardan söz açmagy, ir ýaşdan körpeleriň beden hem-de akyl taýdan ösmeklerini ýola goýmakda örän ähmiýetli bolup durýar. Türkmen milli oýunlarynyň hatarynda gelin-gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlara-da duş gelmek bolýar. Mysal üçin, monjybatdylar ýylyň belli bir wagtynda, ýagny bahar paslynda ýerine ýetirilýän milli oýunlaryň hatarynda durýar. Monç gatlylary häzirki wagtda halk döredijiliginde giňişleýin öwrenilýär. Monç gatlylar türkmen halk döredijiliginiň iň bir uly göwrümli görnüşleriniň biri bolmak bilen, ir wagtlardan bäri ylymda öwrenilip gelinýär. Akademik Baýmuhammet Garryýew, Sähragül Annanurowa, Amanmyrat Baýmyradow halk döredijilik eserlerini öwrenmekde, ýagny monjygatdy görnüşini öwrenmekde köp işleri ýerine ýetirdiler. Monjygatdylar halk arasyndan toplandy, çeşmeler boýunça öwrenildi hem-de aýratyn kitap görnüşinde neşir edildi. Gelin-gyzlaryň şahyrana döredijiliginiň monjygatdy görnüşi özüniň mazmuny boýunça lälelere örän ýakyn bolup durýar. Şeýle-de bolsa, monjygatdylar ýylyň belli bir wagtynda oýnalýan milli oýun lugy bilen lälelerden tapawutlanýar. Monjgapdylara bahar aýdymy hem diýilýär, sebäbi monjgapdylar bahar paslynda, ýagny Nowruz gijesinde oýnalýan milli oýun bolup durýar. Monjgapdy oýny oýnalanda gelin-gyzlar bir ýere jemlenişip, el işlerini ýerine ýetirýän wagtlarynda Käsäniň içine suw salyp, onuň içine her kim öz monjugyny atyp, monjugyny belläp, monjuk atdy bentlerini ýerine ýetirmek bilen, ýagny gazal aýtmak bilen oýun ýerine ýetirilýä. Ilki bilen monjugy çykaran gelin ýa bolmasa şol ýere ýygnanan gyzlaryň biri öz gazalyny ýerine ýetirýä. Şol käseden kimiň monjugy çyksa, ýerine ýetirilen gazalam şoňa degişli hasap edilipdir. Monjygapdylar türkmen gelin-gyzlarynyň gadymy yrym-ynançlary bilenem baglanyşykly bolup durýar. Ýagny Nowruz gijesinde täze ýylda birek-birege ýagşy arzuw-dilegleri aýtmak bilen, geljege garamak ýaly häsiýetler hem monjygapdylaryň mazmunynda saklanýar. Monjygapdylar ýerine ýetirilende gelin-gyzlar bije atyşmak arkaly ilki oýny kimiň başlamalydygyny anyklaşdyrypdyrlar. Bu bolsa ynha monjygapdylaryň Nowruz geldi bu gije, Gyzlar atarlar bije, Kimiň bijesi çyksa, Baýragy horaz çüýje diýen bentlerde şul oýnuň oýnalyş aýratynlyklary saklanyp galypdyr. Şeýle-de monjuk atlylarda indiki ýylda birek-birege ýagşy dileg etmek, ýagny geljek ýylyň gowy bolmagyny, geljek ýylyň düşümli bolmagyny birek-birege arzuw etmek ýaly häsiýetleriň saklanyp galandygy birnäçe bentleriň mazmunynda belli bolýar. Mysal üçin, Oturan-turan ýerde, märeke guran ýerde, Alnyňdan ak gün dogsun, Ak öýe giren ýerde. Ýagny şu monjuk atly bendiniň mazmuny şol monjugyň eýesine ýagşy dilegleri arzuw etmek bilen beýan edilýär. Monjuk atlylaryň içinde degişme häsiýetli bentlere-de duşmak bolýar. Bu bolsa gelin-gyzlaryň bu oýny örän gyzykly, gyzgalaňly alyp barandygyny görkezýär. Ýagny monjgatdy bentlerinde birek-birek bilen degişmek, gülüşmek häsiýetli bentleri aýdyp, oýny bir has gyzykly görnüşe getirilendigini bilmek bolýar. Gelin-gyzlaryň arasynda milli oýunlar hymmal lälelerine-de gabat gelýär. Ýagny gelin-gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýän hymmal lälelerem özboluşly oýun görnüşinde alnyp barylýar. Hymmyl lälelerem özüniň mazmuny boýunça läleleri monjgatdy bentlerine ýakyn bolup durýar. Hymmyl lälelerinde-de gelin-gyzlaryň birek-birege ýagşy arzuw-dilegleri, şeýle-de bir gülüşmek-degişmek häsiýetli bentler hymmyl läleleriniň düzüminde gabat gelýär. Umuman, türkmen milli oýunlary çagalar, gelin-gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýänligi, mazmunynyň örän baýlygy bilen tapawutlanýar. Şeýle-de, uly adamlar tarapyndan, ýaş ýigitler, ýetginjekler tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlaram bar. Bu milli oýunlaram özüniň örän gadymylygy bilen tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň Mertler Watany beýgeltýär atly kitabynda ýaş ýigitler, ýetginjekler tarapyndan ýerine ýetirilen birnäçe milli oýunlar barada maglumat berilýär. Şol oýunlaryň içinde Gökböri oýny. Şol oýunlaryňam aglabasy bedew atlary bilen ýerine ýetirilen oýunlar bolup durýar. Halkymyzyň seýisçilik sungatam özüniň örän gadymylygy bilen tapawutlanýar. Şu toprakda ir döwürlerden bäri türkmen bedewleri seýislenip ýetişdirilipdir. Ezber seýisler özüniň inçe hünärini nesilden-nesile geçirip biziň günlerimize ýetiripdir. Seýisçilik sungatynyň inçe taraplary Halkymyzyň arasynda örän düýpli öwrenilýär. Häzirki wagtda-da atçylyk, seýisçilik sungaty ýurdumyzda iň bir üns berilýän gadymy sungatlaryň biri. Seýisçilik sungaty hem halkymyzyň gadymy milli oýunlary bilen berk baglanyşykly bolup durýar. Ýigitler, ýaş ýetginjekler tarapyndan ýerine ýetirilýändigi bilen hem tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň Mertler Watany beýgeldýär atly kitabynda ýaş ýetginjekler, ýaş ýigitler tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlar barada maglumat berilýär. Şol milli oýunlaryň içinde göreş oýnunyň aýratynlygyna üns çekilýär. Ir döwürlerde halk arasynda atly göreşiň bolandygy barada hem maglumat berilýär. Umuman, türkmen halkynyň arasynda ýaş ýetginjekler bilen ýerine ýetirilýän, umuman, ýigitler bilen ýerine ýetirilýän oýunlaryň aglabasy Türkmen bedewleri seýisçilik sungaty bilen baglanyşykly bolup durýar. Seýisçilik sungaty bilen baglanyşykly birnäçe milli oýunlar ýüze çykypdyr. Şol milli oýunlar ýaş ýetginjekleri ir ýaşdan terbiýelemekde, türgenleşdirmekde, watan gerçeklerini kämil terbiýelemekde örän ähmiýetli bolupdyr. Şol milli oýunlaryň hatarynda Gahryman Arkadagymyz Mertler Watany beýgeltýär atly kitabynda birnäçe at üstünde ýerine ýetirilýän oýunlar barada maglumat berýär. At üstünde ýerine ýetirilýän oýunlaryň birem ýüpçüleme oýny bolupdyr. Bu oýun giň meýdançada ýeriň üstünden iki ýarym metr beýiklikde naw agajyny dikmek bilen başlanypdyr. Şol naw agaja iki sany uzyn tanapy daňypdyrlar. Tanapyň beýleki ujuny bolsa eýeriň yz ýanyndan berkidipdirler. Şeýlelikde, oýna gatnaşyjylar şol meýdançada nawuň daşyndan tanaplaryny aýlamakda bäsleşipdirler, atyň üstünde dürli hereketleri ýerine ýetirmek arkaly garşydaşynyň tanapyny nawuň daşyndan aýlamaga synanyşypdyrlar. Şol bäsleşik esasynda nawuň daşyndan tanapy aýlanan ýeňilen hasap edilipdir. Ynha, bu milli oýunam türkmen bedewleri bilen ýerine ýetirilen örän gadymy oýunlaryň biri. Gahryman Arkadagymyzyň Mertler Watany beýgeldýär atly kitabynda agzalýan ýene-de bir milli oýunlaryň biri telpegalla oýny bolup durýar. Bu oýun hem ýaş ýigitleriň, ýetginjekleriň arasynda oýnalan oýunlaryň biri. Bu oýunam at üstünde dürli hereketlerden baş alyp çykmaklygy talap edipdir. Umuman, atyň üstünde ýerine ýetirilýän hereketlere örän türgenligi talap edipdir. edilipdir. Bu milli oýun telpegi goýmak arkaly ýigitleriň arasynda ýerden galdyrmakda bäsleşik gurnamakda başlanýar. Telpegalla oýny üç tapgyrda ýerine ýetirilipdir. Onuň soňraky tapgyrlarynda oýun has hem çylşyrymlaşypdyr. Ýagny telpege derek eýýäm düwünçek, ýa bolmasa kümüş, altyn teňňeler goýlupdyr. Şol atyň üstünde batly barýan ýetginjegiň ýerden kümüş teňňelerini ýa bolmasa altyn teňňelerini alyp bilmekligi atyň üstünde dürli hereketleri örän ezber ýerine ýetirmekligi talap edipdir. Şular ýaly ýagdaýda türkmen ýigitleri şu milli oýunlar esasynda türgenleşipdirler hem-de ata-babalarymyz Watan gerçekleriniň geljekde örän mert, batyrgaý, syrdam, beden taýdan sagdyn bolmagy üçin, kämil bolmagy üçin milli oýunlaryň üsti bilen olaryň terbiýesine täsir edipdirler. Gahryman Arkadagymyz Mertler Watany begeldýär atly kitabynda Çöwgen oýnunyňam aýratynlygyna, gadymylygyna üns çekýär hem-de häzirki wagtda dünýäde meşhur oýunlaryň biri atly polo oýnunyň bu oýna meňzeşligine ähmiýet berýär. Türkmen milli oýunlarynyň häzirki wagtda dünýäde meşhurlyk gazanan birnäçe oýunlar bilen arabaglanyşygy bar. Ýagny Gahryman Arkadagymyz Mertler Watany beýgeltýär atly kitabynda Altyn polo oýny bilen çöwgen oýnunyň arasyndaky arabaglanyşyga, olaryň meňzeş taraplaryna üns çekýär hem-de on dokuzynjy asyrda bu oýny beýikbritaniýalylaryň Hindistandan öwrenendiklerini hem-de bir müň sekiz ýüz ellinji ýylda altyn polo oýnuny dünýä meşhur edendikleri barada maglumat berýär. Häzirki wagtda hem köp ýurtlarda meşhurlyk gazanan altyn polo oýnunyň gadymy türkmen milli oýny bolan çöwün oýny bilen arabaglanyşygynyň bolmagy elbetde halkymyzyň medeniýetiniň örän gadymylygyna güwä geçýär. Gahryman Arkadagymyz Mertler Watany beýgelter atly kitabynda iň bir gadymy Gökböri oýny barada maglumat berýär hem-de Owlakgapdy oýny barada giňişleýin maglumat berýär. Owlakgapdy oýny häzirki wagtda-da türki halklaryň arasynda, umuman dünýäde iň bir meşhur oýunlaryň biri. Owlakgapdy oýny hem Ir döwürlerden bäri biziň topragymyzda türkmen ýigitleri, umuman, halkymyz tarapyndan ýerine ýetirilen milli oýunlaryň biri, toýlarda hemişe oýnalan oýunlaryň biri. Şeýle oýunlaryň hataryna Altyn gabak oýnuny hem agzamak bolar. Türkmen dessanlaryny, eposlaryny okanyňda hemişe Toý tutdular, altyn gabak atdylar diýen ýaly jümlelere gabat gelýäs. Bu bolsa türkmen milli oýunlarynyň gadymylygyndan habar berýär. Altyn gabak oýny, ýagny altyn kädini ýaý bilen urup atmak oýny bolup durýar. Bu hem türkmen ýigitleriniň atyň üstünde oýnalan oýunlaryň biri, ýagny ýaş ýetginjekleriň, ýigitleriň atyň üstünde dürli hereketleri ezber ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly bolup durýar. Şular ýaly oýunlary oýnamak üçin ýaş ýetginjekleriň ir ýaşdan awçylyk, seýisçilik sungatyny ele almaklaryny talap edipdir. Umuman, türkmen ýigitleri, uly adamlary tarapyndan ýerine ýetirilýän milli oýunlar halkymyzyň gadymy sungaty, senetçiligi, dürli hili kesp-kärler bilen berk baglanyşykly bolupdyr. Şu oýunlar ir ýaşdan ýetginjekleriň dürli kärleri, hünärleri ele almaklary bilen berk baglanyşykly hasaplanylýar. Türkmen milli oýunlary uly adamlaryň arasynda hem ýerine ýetirilipdir. Ýagny işden boş wagtlary ýa bolmasa bir toý günlerde uly adamlaryň arasynda, kähalatlarda ýaşuly adamlaryň hem gatnaşmagynda milli oýunlar ýerine ýetirilipdir. Şol oýunlardan ýüzük bukdy oýnuny agzamak bolar, Ýüzükbukdy oýnuna ýaşlaram, çagalaram, uly adamlaram gatnaşyp bilipdirler. Bu oýnuň esasy aýratynlygy oturan märekäniň içinde ýüzügiň bukulmagy, ýagny eliň içinde ýüzügiň bukulyp goýulmagy. Şol ýüzügi tapmakda ýüzügi gözleýäniň, agtarýanyň ugur tapyjylygy, synçylygy ýüze çykypdyr. Şu oýna esasan türkmen ýaşululary gatnaşyp, özleriniň synçylygy bilen, ýaşly ýetginjeklere görelde bolupdyrlar, umuman dürli hili hereketlerine synçylygy talap edipdir. Şular ýaly synçylyk, şular ýaly düşbülik, hüşgärlik beýleki ýaşlar üçinem, ýaş ýetginjekler üçinem görelde bolupdyr. Olaram özleriniň geljekki durmuş ýolunda ýaşululardan, ýaşuly nesilden şeýle hili synçylygy, hüşgärligi, üşbüligi, akyllylygy, danalygy, paýhaslygy, agraslygy, sabyrlylygy, umuman türkmen halkyna mahsus bolan milli häsiýetleri öwrenipdirler, nusgalypdyrlar. Türkmen milli oýunlarynyň hemmesiniňem mazmuny ýaşlary döwrebap terbiýelemek, olary Watan ogly edip ýetişdirmek bilen baglanyşykly bolup durýar. Türkmen milli oýunlary çagalaryň arasynda oýnalsa-da, türkmen zenanlaryň arasynda oýnalsa-da, ýa bolmasa uly adamlaryň, ýaş ýetginjekleriň arasynda ýerine ýetirilende-de ilkinji orunda goýulýan maksat olaryň beden hem-de ruhy taýdan sagdyn bolmaklary bolup durýar. Şeýle-de birek-birege ýagşy dileg, ýagşy arzuwlar etmek bolup durýar. Ýa-da bolmasa, özara dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bolup durýar. Türkmen milli oýunlary häzirki wagtda hem sport oýunlarynyň düzümine girizildi, häzirki wagtda-da ösdürilýär. Munuň özi sportuň üsti bilen halkymyzyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, dost-doganlygy berkitmekde ähmiýetiniň ýokarydygy äşgär görünýär. Halkymyzyň halk döredijilik eserleriniň ähli görnüşleri, läleler, monjuk atlar, nakyllar, ertekiler, rowaýatlar, eposlar, dessanlar, şol sanda türkmen milli oýunlary hem halkymyzyň dünýägaraýşyny beýan etýär. Halkymyzyň dünýägaraýşynda bolsa esasy öňe sürülýän meseleler, ilkinji nobatda, agzybirlik, parahatçylyk, dostlukly, doganlykly gatnaşyklar bolup durýar. Şeýle-de Watany söýmek, ene-atany hormatlamak, maşgala abadançylygy, şular ýaly ýagşy arzuwlar türkmen milli oýunlary oýnalan halatynda-da ýüze çykyp dur. Häzirki wagtda halkymyzyň medeni mirasy ylymda düýpli öwrenilýär. Halkymyzyň halk döredijilik eserlerini, şol sanda türkmen milli oýunlaryny ylymda düýpli öwrenmekde, olaryň gadyr-gymmatyny ýaş nesillere ýetirmekde giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýas. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!